Le còr. Ahi mi le son del còr le suer di l'afustado, que cante la i lagremos d'uno serbio nafrado, u l'adiu del caçaire son reson l'acuís, el que le ben del nòrd pòrto de mons empits. Tant de còps, ieu, tot sol, a mia jonei passat, è riut de l'entendre, mas pus sovent plorat. Me pensavi d'ausir aqueths bruchs profetits qu'anonciavon la mòrt des paladins antics. Ò montanhoi d'azur, ò país adorat, Ròts de la Frasonà, Olor del Marborat, Rajals que debalatz, tirassatz pel Lainèus, Sorgos, Gabes, Riuets, Gaudres de Pirenèus, Monts gelats e florits, Tròne de dois azús, Avètz un front de glaço, Al pèn tapí de flors. Aquí cal s'asietar, Per al segur entendre, Le luenh chençon del còr, Melanconiós e tendre. Subent un caminaire, quand tot se van dormir, d'aquelo butz d'aram la nuèit fa resclantir. Sus aquel can gaujós, un autre can satèlo, l'armoniós esquiló d'un aniló que bèlo. Un ossèrbio, paurugo, al lòc de s'amagar, nau d'un pic, immobilo, gaus un pauc se crincar, e le rajal unís dins sa casudo fado son eternèl gemec al cant de la cascado. Amoi des cavalièrs tornaiós poi dei morts, es poi bus que sonatz de que lo bus del còr. Roncebals, roncebals, dins ta tristo balado, l'ombro del gran Roland es poi d'un consolado. Toti es prus eron morts, cap s'eron enfugits, demorabo près d'el Olivier son cosí. L'afrigo sur lei monts l'enròdo e tremble encaro, tu Roland vai morir, rente, dixi jo lo moro. Tot estiu son colcats dins l'aigo, al fond dei rius. Se me rend i african, cridau Roland rabiós, sarà qu'en Pirenèus, amb meles còrs negats, sul lo londo rodaràn pel corrent triussats. Rente donc o morís, passaràs pòs el lòc. E del punau del mond davalèt un gròi ròc. Bon diguèt, redolèt duncos al fond de l'igo, toti es pins que trapavo li copavo la cimo. Mercé, cridèt Roland, m'ai fait un carretal. Duncos al pè del mont le butèt en aval. Seguissent aquel ròc, coma un gigant, de ballo l'armado ennemigo sus Roland que se paro. Tranquilles, ça que là, Carlemagne e sos prus de balabo la montanho sus un camí pus duç. A l'estremal, dejà, senhalat per las aigos, de lus s'an salbadú ombes jolai balados.

Disió davant sa santos amuletos. Sire, i a dins le cèl un gròin nivol de fiòc, cal pos picar lei dius, avan se'n poi de tròp! Per Mossu Sant Denís, pes espos, son las amos que passon dins les aires, sus de bapoi de flamos. Un belèc lusiguèt, dos autres còp sus còp, de luènh, on entendèt le sòn lanhós d'un còr. L'emperaire estonat arrestèt son caval, e preguèt lei soldats D'agachar al somai. Escotatz, ausiguetz, aquò son de pastors que son o le tropèr la val sus la nautor, li respondèt la bèsque, o la votz estofada o d'en Lambert Duberó que parlo assafada. Carlemagno avançava, èra un pauc lagliós, son agach èra negre coma un cèl auratjós, Crenhau la traïson, e mentre qu'i somiava, le còr sonèt un còp, tornèt sonar encara. Malastre! I mon nebot! I Roland que s'entend! Se crido al securs, deu èstre en morent! Reviràtz, cavalièrs, tornem dins la montanha! Tremblen carros los pès sol ganhèl de l'Espanha! Al punau de l'Aissèros s'arrèston les cavals, totis blanquits d'escruma, jos pès i a Roncevals. Dei fiòts morents l'ejun a peno se coloro, a l'extrèm al luencen fugís l'estat damb moro. Turpin, ves esquicòt tot al fond del timbal? Vesi dos cavaliers, son al darrier badalh. Totis dos espotits jos un rocàs gigant. Le pus fòrt dins sa mà lèvo un olifant. Son amo, en s'escampant, los cridèt mai d'un còp. Diu que le son del còr es triste al fond del bòsc.